Hindi film tapşan doganlar birinji bölüm. Söýýä
söýenok söýýä söýenok söýýä söýenok ýok men nandini seni söýýän seň üçin mumbaýdan daglar aşyp geldim. Waý maharaja gelipdir. Seň üçin nandini. Söýgümiziň, päk söýgümiziň başlan ýeri Nandini! Saklan! Nandinini men söýýän! O nähili bolýa, o nähili bolýa? Ýaş Çopra, seni çagakamam ýigrenip bördüm. Ýadyňa düşýämi? Men birinji klasda galam alyp,

Waý urşmaýyňa.
Saklanyň saklanyň saklanyň. Meň gyzymy haýsyňyz güýçli bolsaňyz alarsyňyz ha ha ha.

Haý oýnatgylar! Siziň ikiňiz dogan-a, süýtdeş!
Bu näme diýdiň, Molly? Bu näme diýdiň, Molly?
Hindi film tapyşan doganlar ikinji bölüm. Bu nähili bolýa? Raja Sahi, men bu zatlary duýýadym. Maňa meňzeşdigini bilýädim. Ýaş Çopraň meň jigimdigini ýüregim syzýady. Bu nähili bolýa? Waý, doganym! Jigim, tama sezonda ejem. Mumbaýa gidip pomodor almana gidende seni awtobusda ýitirdi. Men şondan bäri ölensiň öýtdüm, ýaş jigim. Doganym. Doganym. Sataş berdi. Yaş jigim. Sen goynan dini bilen bagtly bol. Men dogannyň hormatyna öz söýgümden diniden geçýän. Men gitjek meni saklamaň ýolumym baýa. Saklan! Iň bolmanda doganlygymyzyň hatyrasyna telefon nomeryňy goýup git. Jigim jan. Belle, ýöne paka minusdadyr, açylansoň jaňlaşarys. Maharaja agam eliňe pul oklaryn. Ikimiziň doganlygymyzy öňdenem bilýädim. Sebäbi senem kantowkaňy ösdürip gezýäň, menem kantowkamy ösdürip gezýän. Ýaşy!
Nan diýinim siziň gyýjygyňyz bolýa!
Kakam pahyr ulalanda maňa dogtor bol diýdi. Ejemem mollum. Hawa, sen olaň haýsysy bolup ýörsüň? Hiçsem bolamok, seň ýanyňda possownik bolup ýörün şu wagt. Hä? Türke işlemäne gitmäkäm

Şu dä saňa gyzyny bermän. Hawalaýan şol. Inim bir sypatdan näle o gyz bir goja zatmy? Wah gyzyny beraýdan.
Bah inim başgada gyz barmy? Ýogam birje gyz bar. Bah, onam sen alja. Haý zyýan ýok. Neme, häzir bu haram mala baglar men, baglar men. Ol hem ara, indi baglar, ýollaryna duzaklar daglar, etjek, etjek ber görjek gör bolar. Saňa gyzyn bermän kim bolar? Ha, gyzyn berer ýaly eder ana. Üstüňe böker ýaly eder ana. Üstüňe böküp durar, özi getirip gider. Sen gün häzir şundan çykýaň, şundan çykýaň, gün özi bilen gürleşmäne gidýäň. Aman ejem gitse bolmazmaý, lukmana özüm gitmelimaý? Ýok jigim seň özüň gürleş. Özüň gitde özüň gürleş sen. Gürleş a. Galanynam men özüm oňarýan bärden häzir. Bolýam seňkä düşüpsiň. Birjam diňe. Ana muskus. Gowy zat. Isi gowy, şwesarskdyhy, bahasam amatly. Ine, öňümizde dünýä çempionat bar, Şwesariýa balet edersiň nesip bolsa. Şundan al, bizde bu Aşgabat marketde deýerler bar, aňyrda Zilionda deýerler bar. Bir sen şundan hem tepinip görneýin. Munam almalyma hökman. Alsaň inim özüňe gowa. He gyz halardyhda menem bäş mant bolsun diýip daşyndan reklamasyny işleýän näjigim gelen klientlere. He gowy zat. Bahasy amatly. Alyber. Ballam sagja balam. Gowşurmaly zadyň kafeň öňündäki kömekçiň gowşurandyr.
Geldiňmi? Öýde-de ýeke özüm. Gel gürleşeris aňa garaşyp otyrdym. Gel, gel, gel. Gel hany.

Aý wagtyň zoramy joraly. Nemelaý gowja dostum bada bir garaşaýyň. Gowja dostum bada araýyň bir ýanyňa joraňy alyp gaýdyp bolmazma joraň bardyr. Jora jora. Ba ba ba diýýär.
Ba diýýär.
Getir gelsin gelsin kaka. Kemi näme? Çişigräk. Çiş.
Zyýany ýok o gelsin gelsin. Gelsin gelsin gelsin.
Zyýany ýok gelsin.
Gözi çaşy.
Aý.
Gözi ýakynrak zyýany ýok. Gelsin gelsin gelsin.

Üç aý Russiýa gidip eli boş gelen olar. Zdrastwiçi papa! Oçin haroşi pagoda gorod Mari.
Bu meň oglum maý. Eý Myrat sen maý uý. Da da papa i sin Murat. Eý samsyk aýyra saçyňy il gün näme diýseň utanaňokmy bu obada şeýdip ýören bamy.

Bir orus aýala ýer bermedim. Şondanmy karaý? Ýok, ondanam bolmaly-dä. Eý, men Mumrusda gulluk edip geldim. Düşündiňmi? Men gelemde şolar ýaly bolmadym, a sen ýaly. Abisli geldim a gelemde, abisli. Şuwçy durşuma geldim. O saçyň näme-ow?
Papa, ty kolhoznik i i gorodskoý.
Eý, samsyk. Ol Mehmet kakaňam ýaş gullukdan gelende sen ýaly bolup, Samsyk syrak geldi, ol öz öýüni tapanok-a-how! Senem şony ýaly aýt. Ýöre, geç, masgara bolmakaň, geç çaltyrak-how! Ço-to pogoda ço-to ne to i allergiýa ýest. Kaka, ço-to pogoda ço-to ne to, allergiýa ýest-a. Päheýde welin, bar-a ýok bol! Aa, garýaçy!
Näme Myrat yskan bolýaňlaý näme boldy. Agam birki çekidemi göneldik-mi täze bolan gölemi garym gatymja bir ýakymdyja iýdiňmi bir ýuwunyp bolanokmy agam ho. Oho kir maşynym döwüldi ho bir hepdeden şol işiklem geýip ýörün. Aý janym agamog bir dukujyklar sepinäýerler agam. Sepinýän ol çägä suw guýan ýaly o sepinýände öýden çykýan a. Ýok eýýäm ysy. Men saňa Aşgabat marketde muskus dukularyny görkezjek agam.
40 sagadam garantiýa üstüňde durjak. Nolaý bahasam amatly ýördük çyk agam. Sen agam diýýän ýerim şu taýyn. Goýsanaý. Şu duhular he? Be.
Hany ýysyny göreliň. Hany?
Görýäň.
Wat howlay goý.
Haçanda dostuň seni türke çagyranda. Alýo! Hä, dos, oglan gowumaý ýagdaýlar? Oho, salawmaleýkim!
Aý, dos, türke gitdiň-de galdyň gitdiň-le-how! Aý, galdyk ýuwaşja dost. Näme edýäň bu günler? Aý, bu wagt trend ýolda-laý dos. Şo trend ýol bilen güýmenip çykýarys. Eý, trend ýoluň başlygy bolduňmy? Ýok, ýok, başlyga däl, ýöne nesip bolsa bara bir Ýakyn günde başlygam bolýan. Eý, on ýal galan bolsaň menem iş alsana. Boldy, boldy dostjan, gel, gel.
Eý, barýan. Öňümden çykarsyň-a. Mesele dä, mesele dä, arkaýyn, arkaýyn jaň et dos. Telefonym açyk ýedi ýigrimi dört, arkaýyn jaň et dos. Boldy, men barýan onda, baryp jaň ederin. Dawaý.

Ýüzümi, saçymy owardyp çykdym-da, onsoň wara, maňa göripçilik edip wara, Hiç ýeriňem owarmandyr diýen bolýa, ýeňsäň bile ýüzüň bir diýýä. Onsoň gaharyma gelip, şu wagt seň ýanyňda dyrnagymy oňardyp otyryn-a men. Ýok, ol oglan saňa göripçilik edip, seň owadanlygyňa içi ýanyp aýtýandyr. Şony aýtsana.
Hawa, biziň Diýip gözellik salonymyzda manikýur, pedikýur, diňe aýal-gyzlar üçin däl, erkek-oglanlar üçinem etýäs, çistka, bakym, arassaçylyk, gaş alma, ýüz alma, kirpik, onsoň massaž hyzmatlarymyzam bar. Ondan soň kalyjy makiýaž, meselem, permanentni makiýaž. Gaşyň dökülýä ýene ösýä gaş kyl teknigi dodak reňklendirme hemme zat şo zatlar bar. Tüweleme hemme zatlaryňyz bar ekenä siziň. Waý owadanç edip hem owardyňyz. Beýik gözellik salonyňyz gaty gowy eken siziň. Men günde günaşa gelip duraryn.
Äý, Erni suwly, kakam saňa näme diýdi-ä? Äý, kakam saňa-da bar hutaýlaryň ponyny arassyra diýdi-ä. Äý, kakam gidende men hojaýyn, baraý gumuň çatdy işiňe äý! Äý, kän gürleme-de, bara kakamyň diýen zatlaryny etsen-ow, häzir gelse bara bir giden zat diýýä saňa häzir. Wapşe-de bara kakamyň welosipedini äkitde moýkaýa udursana sen. Äý, nämä dawa edip dursuňyz-äý, iki bolup, ysnatlar. Bir abat oglan bolan bolsaňyz bara, ol. Goňşyň ogly ýaly kakaňyza maşyn alyp bererdiňiz. Yslatlar. Maşyn alyp beren bolsaňyz, biriňize öňüne mindirerdim, biriňize yzyna mindirip aýlardym. Hum.
Kakam gapjada maşyn alsa öňüne men minjegäý. Eý, şoňa sen-ä mineňogaý, men minýän. Hemme işlerem men edýän, görersiň öňünde men oturýan şoň. Men oturýan-aý. Eý, näme etseňem men minýän şoň. Eý, wapşede maşynyň öňüne ejeň minýär-eý. Düşeý maşyndan. Maşyn syzýaňyz. Ýap gapyny.
Alýo agam taksi çagyrdyňyzmaý? Hawa çagyrdym.
Geldim-dä.
Geldiňmi?
Dördünji etaža çykaý dost. Keýpinem agam gowçylykmy? Atam sorawerme çyksana çaltyrak. Bolýa.
Agam gelendir indene. Üýde adam bir baman. Babam!
Geldiňmi agam sen? Agam gün jaýa geçäýdä. Gün jaýda näme bar? Eý şo jaýdan bu maňa gabat agam şony kyn görmeseň hajat taýyny alyp beräý agam. Hehehehe getirdiň agam sag bol agam öýdede adam ýokdulaý. Bana bana.
Bratjan, saňa obada Rahar diýilenok diýýärler-la, şeýlemi dost? Kim diýýär şony? Ýalan. Näme ýalan? Diýip bilmeýädiýäň ýalan. Wapşe-de dost bar-a sen traktor diýsene. Waz duş. Hyýar diý hany. Ýaşyl banan. Pomodor diý.
Gyş tomat.
Sygyr diý.
Göleň enesi.
Köpri diý.
Gaýapyl.
Kyrk dört diý. Otuz dokuz goşmak bäş bolýar. Dört çaý bir eýwan diýdi dost. Iki tam iki tam hem eýwan bolýar. Bäh.
Dostjan sen obada bara şeýle gep urunlar bala Merjen bilen seň araňyzda myşmysy bar diýip düşýär diýip. Miýa diýär. Ara garpy bilen o gina o. Agam şu telegramdaky ýokardaky lampany çaşmaly dämi? Agam şony çaşmaly neme azabyňa näçe alýaň dos? Agam şuňa bara minenme elli manat düşenme elli manat alýan agam. He şeýlemi ikisi ýüz manat bolýa. Haw haw agam. Seret şu lampany takýan. E mende agam elli manat bar. Men gidişiniň bahasyny bereýin. Ondan sen haçan düşesiň gelse düşäý atam bolýa mende diňe gidişiniň bahasy barlaý. He.